Апостол Павелы фыццаг фыстӕг Тимофеймӕ. Фыццаг сӕр. Павелӕй, Йесо Чырыстийы апостолӕй, уыцы куыстымӕ сӕвӕрдтой нӕ ирвӕзынгӕнӕг Хуыцау ӕмӕ нӕ зӕрдӕдарӕн Йесо Чырысти. Ӕз фыссын Тимофеймӕ, уырнындзинады руаджы мын ӕцӕг хъӕбул чи сси, уымӕ, Хорзӕх, арфӕ ӕмӕ дын фарн Фыдхуыцауӕй ӕмӕ нӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. Ӕз Македонимӕ куы цыдтӕн, уӕд дӕм ӕрхатыдтӕн, Эфесы куыд баззайай ӕмӕ дзы иуӕй-иутӕн куыд бафӕдзӕхсай, цӕмӕй мауал амоной ӕндӕр ахуырӕдтӕ ӕмӕ ныууадзой аргъӕуттӕ ӕмӕ рагфыдӕлты хӕдзарвӕндӕгты тыххӕй ранымай-банымайтӕ. Ӕппӕт уыдӕттӕн фӕуӕн нӕй, расайынц ӕнӕпайда быцӕутӕ ӕмӕ ахъаз не сты Хуыцауы хъуыддагӕн, уырнындзинады руаджы адӕмы ирвӕзын кӕнынӕн. Уыцы фӕдзӕхстӕн йӕ нысан у сыгъдӕг зӕрдӕ, сыгъдӕг цӕсгом ӕмӕ зӕрдиаг уырнынад кӕй бындур сты, ахӕм уарзондзинад. Иуӕй-иутӕ фӕиппӕрд сты уыцы фӕндагӕй, ӕмӕ схӕцыдысты ӕнӕпайдадзӕн гӕдайыл. Динамонджытӕ суой уый сӕ фӕнды, фӕлӕ цы дзурынц, уый дӕр не мбарынц, стӕй цӕуыл баууӕндын кӕныныл архайынц, уый дӕр. Мах та зонӕм, Моисейы ӕгъдау хорз у, йӕхӕдӕг куыд домы, афтӕ дзы куы пайда кӕнай, уӕд. Ома, ӕгъдау лӕвӕрд у рӕстгӕнӕгӕн нӕ, фӕлӕ йӕ чи не ххӕст кӕны, уыдонӕн ӕмӕ хивӕндтӕн, ӕнӕхуыцӕуттӕн, тӕригъӕдджынтӕн, сыгъдӕг цы у, уый ницӕмӕ дарджытӕн ӕмӕ фауджытӕн, фыд ӕмӕ мады ӕфхӕрджытӕн, лӕгмартӕн, хӕлд адӕмӕн, нӕлмойтӕн, лӕгдавджытӕн, мӕнгардтӕн, мӕнгӕвдисӕнтӕн, стӕй ма раст ахуырады ныхмӕ цы у, уыдӕттыл чи хӕцы, уыдонӕн, Уыцы ахуырад цӕуы тӕхудиаг Хуыцауы намысыл дзурӕг фарны уацӕй, мӕнӕн кӕй бафӕдзӕхстӕуыд, уымӕй. Ӕз арфӕ кӕнын, мӕнӕн тых чи радта нӕ уыцы Хицау Йесо Чырыстийӕн, иузӕрдионыл мӕ кӕй банымадта, йӕ кусӕг мӕ кӕй скодта, уый тыххӕй. Ӕз ӕй раздӕр фаудтон, зылдтӕн йӕ фӕдыл ӕмӕ йӕ ӕфхӕрдтон, фӕлӕ мын ныббарстӕуыд, уымӕн ӕмӕ цы кодтон, уый не мбӕрстон. Уыдтӕн ӕнӕуырнӕг. Нӕ хицау мын рӕдауӕй бахай кодта йӕ хорзӕхӕй, ӕмӕ Йесо Чырыстиимӕ иу кӕй стӕм, уый руаджы нӕхи чи свӕййы, уыцы уырнындзинад ӕмӕ уарзтӕй. Ацы ныхас ӕцӕг у, ӕмӕ йыл ис ӕнӕгуырысхойӕ баууӕндӕн. Йесо Чырысти дунемӕ ӕрцыди тӕригъӕдджынты фервӕзын кӕнынмӕ, ӕмӕ уыдонӕн ӕз сӕ фыццаг дӕн. Ӕмӕ мын хатыргонд дӕр уый тыххӕй ӕрцыд, цӕмӕй Йесо Чырыстийы фыццагмӕ ныл равдиса, куыд бирӕбыхсаг у уый, ӕмӕ мӕ хабар зондыхос уа, чи йыл баууӕнда ӕмӕ мыггагмӕйы цард чи райса, уыдонӕн. Мыггагмӕйы Паддзахӕн цӕстӕй кӕй нӕ уынӕм, уыцы ӕнӕмӕлгӕ иунӕг Хуыцауӕн кад ӕмӕ намыс уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ. Амен. Уыдӕттӕ дын мӕ хъӕбул Тимофей ӕз фӕдзӕхсын, дӕу тыххӕй цы пехуымпар ныхӕстӕ уыди, уыдонмӕ гӕсгӕ. Ӕмӕ уыцы пехуымпар ныхӕстӕй разынгардӕй тох кӕн ӕнувыд хӕстонау. Уӕд дӕм уырнындзинад ӕмӕ у хӕдӕфсарм. Иуӕй-иутӕ нӕ бакастысты се фсармы коммӕ, ӕмӕ уый аххосӕй адзӕгъӕл сты уырнындзинадӕй. Уыдонӕй сты Именей ӕмӕ Александр, ӕз сӕ бакодтон хӕйрӕджы бар, Хуыцауы нӕ фауыныл куыд сахуыр уой, афтӕ.